Kawuono wanie session 7, session mar abiriyo ma gima wadwa lose kawuono kata madwa wadwa twakie kawuono en gigo mathirowa. An gigo mathirowa bro bedo in parts adek, in three parts. Part mwachako go sani en part mokwongo to wabro lose wi gik moko adek. Achiel en kerruok, ariyo en nyiego, adek en nyadhi. Koro kwa chako gi wach kerruok. Mokwongo wayie ni wakere kendo ok wa trust each other. Wakere ok wan kanyakla ok wan kanyachiel. Riwruok ok yotnwa kaka nyuola, riwruok ok yotnwa kaka oganda. To gimwa ng'eyo ni ok wanyal gerre ka ok wariwre. Ng'ere kuonde ma jomoko osegerre, jogo mwawacho ni jomagi osegerre osudo mbele kata jok ma ne ni chienwa. mosekadhowa gikadhowa nikech giriwre kanyakla gitiyo kaka, ka- kaka group gitiyo kaka oganda gitiyo kaka development groups kata cooperatives kuonde te ma dongruok dhiye wang'eyo ei oria wang'eyi kisiche wang'eyi okuche wang'eyi jomoko ok ni wajarogigo wa, en gima waadmaya ni ginyalo biro together mondo gigerre and the foundation of their gerruokness allow me to use that word en ni giriwre kanyakla gitimo gimoro kanyachiel chien kacha ne wawacho ni wakwayo ni mondo ji odonji e kisihomi to donje kisihomi mondo wagerre kendwa en wawacho ni ji mondo chiw siling prabich dwe ka dwe parare siling prabich no inyalo timo ang'o gi siling prabich siling prabich inyalo nyiewogo gimoro mathin kiwuotho e ndara To as one individual, 50 shillings gima nyalo timo ni mikwano onge. To wuondre ni uriwre ji elfu achiel. Wuondre ni uriwre ji elfu apar. 50 shillings ji koriwre elfu apar will give you is it 500,000 or something. Donge mani nyalo timo go gimoro. So we are saying ni kuriwre ji eluf apar to ugolo siling prabich dwe ka dwe en siling half a million nitie gima unyalo timogo kaka oganda kaka jomoriwre kaka grubno than gima in iwuon dine itimo e higni e, gi siling prabich dine irito mondo iyud half a million gi siling prabich prabich inyuoli mitho kapok ichopo half a million So that is why riwruok en teko. Joluo nowacho ni riwruok en teko. Riwruok en teko nikech what you can do as a group you cannot do as an individual. What pesa ni matin no kuriwo kanyakla as a group gimunyalo timo go ok ditim as an individual. We, when you look at um, the, the people like like Israelites and I like to use this example nikech gin jogo manodhi e piny manitie dui everywhere gidhi e piny ma, ma, ma, ma, ma, ma ongoro ma onge anything and they turn things around they turn things around nikech from what we hear ni ei, ei jo-israel pesa gi ma gitiyogo rotate amongst themselves 18 times kapok owuok oko To in pesani mitiyogo kaka anyuola biro rotate zero times samoro. Nya, wuod waya no okelona pesa kawuo kata dhi anyiewogo gimoro e duka Uria. Donge pesa no ok, ok, ok o circulate even one time among Jaluo. Ng'ato miyigo to igole the same day or the same time ma ok o circulate even once among anyuola. to jomoko to margi circulate 18 times ki kaka tidhi nyiewogo e supermarket ja supermarket no be kogole to dhi nyiepogo e, e, e law to jalaw no be kogole to dhi nyiepo dhi timo kode something so everything ma gitimo gitimo to pesa no luore iye ka to gigerrego kapok pesa no wuok oko ijaluo iyudo pesa the same day the same time that amount miyudono at one touch like that Isemiye ng'ama chielo. It does not even rotate among us even one time. Kaber mogik to once, but does not most of the time. And reason being, ni duke ok gin magwa, ni hardwares ok gin magwa, kuonde mwanyipe ok gin magwa, udi madakie mwadakie ok gin magwa, ah, mtokni mwaidho ok gin ang'o, ok gin magwa. Gik mang'eny mwawachogi ok magwa, emomiyo nyaka wanyiep mana oko gi pesawa and it does not circulate among us. The other thing bende Mwanyalo mok wanyal timo uh, ka wan kendwa en ni nyiewo nyiewo gimoro nyiewo invest timo investment kidwa timo investment as individual it is fine ibro kawo loan but to do investment maduong loan nitie gi limit gi what you can do timo investment maduong you can do as a group remember i gave an example of the 50 shillings mwakwayo ni you can kidwa join kisihomi to support activities ma kisihomi is 50 shillings a month as 10000 half a million every single month ang'o minyalo timo gi half a million a lot of things ang'o minyalo timo gi 50 bob almost nothing okay and so i also gave an example in another podcast um, kaka a group bought land. I gave it also earlier. A group, uh, I mean, somebody was selling land. To ng'ato biro to nyiewo to usonwa. Land ma ne dhi at 350 per acre, koro usonwa at 350 per, per quarter. And we didn't have a problem buying. And the reason why we could not buy that, that 10 acres manodwa usono was because ng'ato achiel ok ne nyal raise the 3.5 million. To kane wan ji apar, to one raise 350, 350. Don't get no search for the same 3.5 million. We would have bought one acre at 350 rather than one, one quarter at, at 350. M me, as I speak, nitie lo moro mane wanyiewo Riat ma Kisumo mane ng'ato dwa uso nodwa dhi somogo odwa dhi terogo nyathi somo South Africa koro nouso 6 acres to six acres an awuon ok nanyal nyiewo. To ng'ama nobiro ira wani niya, an ok anyal raise pesa midwa nyiewo gang'o six acres. But adhi ir friends. Adhi ir friends, friends go be odhi ir friends and together we came together ji abich to wanyiewo go the six acres. One person onyiewo acres ariyo each other person onyiewo eka achiel achiel achiel achiel. Dine bed ni ok wabiro kanyakla mondo wanyiew puodho ni. And sani en very prime. Osetem

Gima miyo ok wakere, momiyo ok wariwre en ni we don't trust each other. Ok wa trustre. Ang'e ni wasewinjo uh, kaka gine kata mana e WhatsApp kata gik ma ji wacho e, e YouTube the way ma jomoko riwre kanyakla to orogo ng'ato. Oria is a good case in point. Mosewach kaka gin giriwre kata ji kata piero aboro To gioro kata ji ang'wen kata ji adek dhi China dhi kelo gik moko gi ginene containers containers containers containers kabiro tipogo everybody which means ni pesa ma gitiyogo to go and buy those things is very little mar ji adek kende but kobiro to koro ing'e ni en gi advantage obro goye bei matin nikech noyude at a better price ok ni ji ng'ato ka ng'ato dhi nyiewo mare to duogo gi suitcase ariyo ng'ato ka ng'ato dhi nyiewo mare to duogo gang'o oduogo gi container achiel and so this coming together emomiyo gisebedogo kanyakla ma giwacho ni wadwa riwre kanyakla wawaro gik moko wadwa riwre kanyakla wayaw ling'ane petrol station wan kata ji apar wadwa yawo petrol station every six months ni one individual after three years Ji abich oseyudo petrol stations wherever they are because gibiro kanyakla but sisi we don't trust each other. Ok wanyal biro kanyachiel nikech ok watrustre. To gimomiyo ok watrustre en ni yani sama idwa chako gima chal kama to a a ng'ani dwa chamowa and of course lwetwa be osewang' it is true en a, a, a real legitimate concern lwetwa osewang' wasegolo pesa to pesa timre nadi olal But we need to start cultivating that trust. Ma wan mimiwa pesa, we need to have that trust mondo wa deliver on ng'amomiwa pesa. In michiwo pesa ni, chiwe with a trust that this person will deliver. And I think there's always be the first to start. We know people have been burnt, ji lwetgi osewang'. But that does not mean that we need to just sit back and lia ni yawa ng'ane wan gino, an osekwala, an ibro kwala, wan ki otimre nade. Yes, it happened. Unfortunate, but let's move on. We also know ni nyoluoro samoro kwa keto. Lack of trust is also coming in nyoluoro. And I've seen this in many nyoluoro, whether online or in person. Masamichako to ji laro positions mokwongo. Ji laro positions mokwongo. To ka giselaro mokwongo go, To nitie jogo makawo to ka gisekawo to koro koro tan mar ng'ama chielo koro en bendho en bendho bendho mi- mi- mi- mi- mi- rita ka nyawachni because oseyudo gima nodwaro emomiyo wach kisihomi a lot of people have asked ni mondo wachak chama to me as a person i'm very hesitant about chako chama unless people o come together to ng'eyo ni chamani bro run nang'o Obro bedo managed nang'o? How do we make sure that obedo run with integrity? Nikech inyalo chako chama to ji dwa holo chama, idwa bandho, ibandho ma, ma, ma, ma ok bandre. And that's who we are. ok waluoro mwandu ma ng'ato miyowa because ka ng'ato miyi pesa ng'ato mi obet e chama ng'ama omiyi chama kibetie to iyudo pesa pesa ni en mar ng'ato ok en mari mari is only maybe uh, 1000 The rest of it comes from somebody else. Waonge luor e mwandu jomoko manyiso emomiyo inyalo nindo e chama mar ng'ato to en pes ng'ato to ng'ato nodonjo e chama dwaro puonjo nyathi olewo gi nyathi e ot to in ikawo pesane to bende ok obadhi to bende you don't care so the trust we need to start rebuilding the trust

to but we are saying ni there's nothing that will move ka ok is sacrifice and the only sacrifice we are asking for is 50 shillings the other thing that is also mamiyo trust onge en mawacho chien kanyo ni waduopi gimo kitele ni I'm not a leader idwa ni dhi kethi nikech ok ine dwa ni mar ng'ato machielo mondo otimre nadi mondo donji idwa ni either omi leadership or omiyi iti kode kaka idwaro ma kapo ni ichoko pesa to idwaro ni pesa ni mondo omiyi ma in ok imit the qualifications or the requirements in imiye miye pesa ni or ibiro duopi is like either I benefit or aketho mondo ng'ama chielo kik tim ang'o kik benefit and that's what we are saying ni for Kisihomi please if you don't want to join to add value then don't join but also don't duopi ni jogo madwa madwa donje The other thing other than bedo ni wakere and one of the reasons momiyo wakere en ni we don't trust each other. Wakere nikech ok wabiro kanyakla tek nwa wawacho wawacho wawacho to ok watim en nyiego. Nyiego is also another thing. And when we talk about these things we are not saying ni it covers everybody. We are saying ni it covers a significant number mamiyowa wathirno. So one thing, en ang'o momiyo ok wanyiepe duke joluo? Let me ask one. There is the price, ma is a little different. Ni me explain gimomiyo price no samoro different nikech jomoko nonyiepe yo machien. Uh, abonyo kadwa uso to en okwong imiye nono nikech jo manufacturers be gin abonyo wenyewe. Iuso kiseuso koreka Koro kitero pesa to in ijaluo nyaka kata iji kabila moro nyaka idwar idwar capital. Koro miyo bechwa may be slightly higher. But sometimes bechwa is way higher mabe you want anito. Why would I pay? The other day I wanted to buy uh, buy an item. To item no eduk uh, ginenene eduk uh, muindi en 2800 eduk jaluo en, en 3400 so i'm thinking of like this is uh, ah, 600 shillings. 600 shillings kitu yenye gimoroma is like units per beach. You're talking about almost 30,000 difference. Koro momiyo wabe joluo ka wan gi dukni wan gang'o? Yud matin to iyud aming'a. Rather idwa yudo mang'eny dichiel to ok inyal, ok ibi sustain. E. Another example is tingni. Tingni sani tingni mapuro most of our sites, at least aneno Siaya gi Kisumu, uh, sana sana Siaya gin tigni moa ir jolang'o. Gibiro ka sasa midwa puto, gibiro Giting'o ogundgi moting'o chiemo, oting'o lewni, oting'o ang'o, to biro to dak kama odwa dakie no, to pod ochaji chipa than tinga mar jaluo modak e ode. So then you wonder, otiyo gi fuel marom, obiro puro ni, en oomo ng'ato moa thurgi, ng'ani obiro dak oko koni, ng'ani chiemo kore koni, odak maybe hotel or something, kata ka en gine guest wing moro. To with all that, they are still charging cheaper by 500 or 1000 per acre compared to Tinga mar Jaluo. So wabe wawe oo bei sana nikech samoro be ki oo bei to koro chuno a ang'ama akwano ni mondo adhi kama chielo to ka difference en 20 shillings mar an item e supermarket difference en 10 shillings en 5 shillings en gimoro ma ginene iyud matin matin to iyud mang'eny ok ni iyud ohala dichiel to koro now people can't even buy from you nikech honestly ang'o mabro kela iri tawe kama bro make a saving unless that doesn't really matter to you much the other Bende ok inyiew kanyo nikech ng'ano bro loyi go. One time I was in a radio station to one of the callers said ni the reason momiyo ok wanyiepe dukewa nikech ibro nyiepo ka ng'ane nyaimbo bro bro bro ginene go. Nyaka rachunyo bro loyi go. Wuod kama kama bro loyi go. Ng'ane bro loyi. Koro kinyiepe dukane nikech obro timo ang'o obro loyi. And yet this person who was calling no gocho from Mumbai in uh, in Kano. Owacho ni yudo ka ji opango laini e duk nyar Turkana moro to the prices are the same. Ang'o momiyo dhi e duk ja Turkana ni to we duk jaluo medire ni. Sometimes it is ok odwa ni ng'ani odongi nikech bro timo ang'o bro loye. Koro you'd rather iger ng'at ma kata thuch gi kia en mabor tiwe gero jirandi ma sama in e hinyruok kata in e lit kata e kuyo to jirandi ne ema yuori. The other en ni Ok idwar ni joweteni oting're malo e gweng'. Idwa ni gweng' in ema mondo ibed ni in ema ing'eyi. Wan ema iwinjowa ka, wan ema watwak ka, wan nie thuondi manie village ka. Ok idwar ni mondo ng'ato bende owika. Idwa ni in kendi ema mondo iwika. So that is also part of the nyiego ma wan go. The other nyiego awacho ni I put it like Jaluo is his or her worst enemy. Our biggest enemy is ourselves. To be very honest, our biggest enemy is ourselves because all this together inyepe duk ng'ama chielo tiwe jaluo nikech ok idwa nohingi. Okay? Inyepe duk ng'ama chielo tiwe jaluo nikech maybe price difference of 20 shillings to ng'ama machielo ni to nok ochulo kata capital eka owarogo gik moko to ng'ama chielo ni owaro can't you sacrifice you siling piero ariyo siling apar siling abich manie ewi something and build ng'ati ma sama in gi tabu tibiro dok ire mondo tim ang'o mondo konyi and, and interestingly I've heard even in somewhere in uh, me I, I don't listen to the radio and all the Kenyan politics okawinji radio okawinji TV okawinji anything since 2017 pokawinjo mpaka wa leo to okawinji reason being me I am just sick and tired of Kenyan politics nikech kia kanyo to in depressed

So you regret having been bought by that woman or that man? I mean, I find it really pathetic. It's pathetic. It's pathetic nikech samoro iwacho mano mondo i please go ng'ama chielo. Iwacho mano mondo ng'ato miyigo tich. Idwaro ni mondo itim luo bashing. Me one thing that I said that I will never do I will not do Luo bashing ni kabinde moko nikech they are doing enough of that. They are doing enough of bashing ni, kabin, ni, ni Jaluo. But ka wan kendwa e, e, e, e abilawa e kirua tabro wacho where we are going wrong and that is what I'm saying. Uh, ma e is specifically mara nyuola. ni ok abi ketho nying anyuola ni oko ok abi ketho because that is who brought me to the world that is how i was fed that is how i grew up that is who i am and so it's a shame so shame on those who think ni ni koro luo embarrass them being a luo honestly just because idwaro tich ng'a- ng'ato mondo mi tich idhi nangri e tiend ng'ato mondo migo kiang'o Idhi lagri iketie jatelo moro mondo mi something koro you must renounce being a Luo mondo ifit. Honestly, to ng'ani to pok iwinje ka renounce being kabind gi no. Shame on you. That I can say. At my age, I will say shame on you. Pathetic. The other thing kendo ma ma samoro miyo Ich lit waneno ka wan go en ni samoro ich litno is selfly inflicted self inflicted in the sense ni yani iluor ni kidongri tibro negi nikech koro ng'ato bro neno kodi nyiego to timang'o negi or nyithindi ibro, ibro, ibro, ibro thiri kata ibro negi you know so omiyo samoro walal e taonde ok wadwa dhi dala nikech ka ang' oneni idonjo gi mtoka kata idonjo kiting'e kata mana eh, gine, ne- gine moro eh, katon moro ni mamau tineno ka koro i- kidok to ichako tuo so that is also the fear that we think ni we, and we see sometimes nitie gwenge ma, ma ji jo morais kidogo to dhi nyiewo lowo oko, irais kidogo to idhi nyiewo lowo oko. It is fine, dhi nyiewo lowo oko but we weyo chien mondo mondo okethre. We want to also say ni wadwaro ni mondo walok dhochi ni ask Sihomi like what is it that is stopping us remember in 2007 those of you who are mature or adults joluo ne onge ute malong'o and you saw the embarrassment kane giduogo dala to gikia kata kuma dala nitie and right now we are building And as we are building, bende wasetho, donge pok watho? Joma osegedogo, ng'ama otho to tho ni osemna chopo. But there are people who have built and are in rural areas and give it to your town to giduogo gi nyithigi and they are there. So we need to confront this, this, this ghost mar ni ibro irwa, ibro thirwa, ibro tim ang'o and just stand on the on the premise of the Bible, on the premise of God, on the premise of Christ ni onge gima nyalo tima. I am covered by the blood and gima bro tima onge. And by the way, kiwa ni gima bro timi onge, to gima bro timi onge. But kise luor, to kati chako follow batin, oh aparo, kat follow ti bro follow. Nyathi bro tu chwanyo tiende. malaria bro donjo ok ni saa sama koro gimoro donjo o oh, nyocha adhi dala jogi kia otimona nang'o kia adhi dala kwani in ok ibi tuo Koso town kama intie no to gituo. So let's confront this ghost mar ni bro irwa to bende jachien ingine ne ikuodo ne mna ikuodo wiye jachien ingoto ne mna wangi na hautafanya hakuna kitu itafanyika and truly hakuna kitu kitafanyika we are also the other thing

I'm not sure which, which, which election. Mane 2007 ne aleme kanisa moro eh, piny uh, Tomboya Estate in Kisumu and kaka ne oriemb oriembo kuche oriemb the other be ng'e ni giving in kanisa noduogo down to almost near zero near zero nikech jaluo iseneno kama ng'ato pod golo ng'ama duong' mtokni to pango oko kacha to biro golo sadaka siling' prabich mtokni to pango mtoka ma, ma kiluongo to yie ineno ng'ato dhi golo is like nyasaye ni ema mondo imi mathin mogik you know we are not givers in church we are not givers outside church we are not givers outside church in the sense that an gi organization moro machiel ma isa give back to the community ma am taking girls back to school and, and, and running businesses matindo tindo gi to ohala mayudo twaterogo nyiri school and we've taken a lot of girls back to school if you listen to episode 3 ibro winjo but Inyalo kwa ng'ato ni yawa miya siling mia abich adhi anyiewgo ni nyathini wuoche odog e skul. Mokwongo im- ok ni kwaye ni, ni roma roma kode tikwaye. Oromo kodi ka wango kata erie lunch kawuono. Tiwaye ni yawa kar tera lunch ok imiya siling mia abich ni anyiewgo ni nyathicha wuoche odog e skul. Ni eh kara kara kara, kara abro gochoni. Abro gochoni. manyiso ni chiwo pesa, pesa mano madin onyiew nigo lunch mano ose offer to nyiew nigo lunch no mondo nyiew kod nyathi moro wuoche odog e school hata fanya we did a running nwaringo kane wachako ni gek waparo ni this is something that a lot of people are going to be interested in mwaringo we ran with the first ladies in all the four counties And we thought that people would come in and, and support girls nikech why would mzungu golo pesa ne to tero nyamera owadwa whatever school to an ok anyal golo and yet it's not that I don't have money I have kidogo manyalo contribute kata siling mia ariyo mia adek no nobody was interested and that shocked me ni wan kaka joluo ok wanyal golo mondo wane ni wadongre kanyachiel. Adwa miyo you an example. Last year, and this has been happening for the last, at least I know the last maybe 10, 20 years. Oria dongo mos mos, kendo gidongo mos mos under the radar. Gin e bwo radar mabe ok inegi. Wanti gini marwa to wadheyo oko. ka koro adhi oko maendi ma gidongo e bwo rada in the sense ni nitie k- gi, gi, yani they are building their people to be educated donge chon nokawoga ni ok gisomo gitero ji e college dhi e medical school nairobi dhi e law school nairobi dhi e education to ka gisetero ji education to jotend gibiro dhi tac to make sure ni giyudo numbers and they get posted ma by the time ma gitieko tioro mtoka to omogi to they are already trained, they are already posted, titerogi to gidhi school no to gidongo. Wan ing'e ni pod waling' ni wan ema wasomo. I mean really, but wabro chopo a point ma wan ema wabro bedo the least educated except a few individuals. Jogo are moving as a community. They are not moving as individuals. Ni koro an gi jodalawa. An gi nyithinda ema adwa ni mondo wadogi nyithinda an am capable but jomodong' to kamak lwetgi i talked about hand holding in another episode ok idwa mako lwet nyawadu mondo idongo nikech obro hingi nikech in gi nyiego nikech in, in, gi ich lit to joka to dongo as a community gi contribute to gichulo to nyithindo dhi school to gidhi kawo negi

And gibro kadhowa, jok ma yande ji ojaro ema koro bro kadhowa. We also want to say ni we like handouts. Wadwaro mimiyowa. Wadwaro ni tupewe. Mano ni maber. Mane mwadwaro mimiyowa ma ng'ato miyi. You can offer people jobs and I'm talking now as an employer. You can offer people jobs and they don't want. Idwa luri kode, mi luri kode, mi penje ni to ami tich kendo an madwaga tini tijno. You know, people don't want to work. People don't want to roll up their sleeves and, and do the work. Gidwaro manono moselosi maredi makoro iketo nigi e dhogi to wanatafuna tu. And so we are not rolling up our sleeves to work. We do not want to work. Wahero ya kupewa ni miwa nyathi nyamera nyathi ugire ne miwa to samoro be kimiye kako ni budho e wang'ni to koni se budho dagi se miya dako se timre nade we really must change that mentality mentality mar wadongre kendwa jomoko to dongre as a community mentality mwadwa no miwa to bende komiyi ting'eno ok biromo gimomiyi haita ninio haita to share so iwacho ni cha ogwa ogwang tichang'o icha gweno we have our own issues so kwaweyo wach uh, keruok gi wach ich nyiego ma bende dwokowa chien ma thirowa. The other thing ma chiro, thirowa which is a positive and a negative en nyadhi. Wan gi nyadhi. Nyadhi is good. Gima iseyudo iseyudo. So it's, we have self-esteem that is very high which is a positive take and it is good to celebrate gimoro kaber you know

You're doing a disservice to Nyadhi in, in short. And so kuom ranyisi wamiyo duong' tije mag ofis, hiyo tunajua nyathina tiyo ofis apis, nyathina tiyo apis mane, nyathina tiyo apis mane, and therefore wajaro tije mag lwedo, tije mag lwedo wajaro, tije mag lwedo wanyapie nitie ng'ama nyalo jaro to nyalo timo, to nitie ng'ama nyalo jaro to nyap ok dwa timo hataki and try to see whether if you call people ni mondo kata okonyie utiyo tij moro ma manual dakika matin odoyo to oumo oumo buya oumo buya osewuok otimo otimo owutho owutho to osedhi nikech ok wadwa tiyo tij lwedo to tij lwedo be golo ji oko you don't have to sit in an office ofisi ok rom ofisi ok rom And so if you are told ni dhi konya nyathi jamera, nyathi owadwa, wuod nera, wuod waywa, an ma an gi gwen moko apidho ka koro pok iyudo kamoro dogi nyalo mako na ing'e kaka obro wacho ni we jaro ji bwana we jaro ji bwana iparo ni in emisomo kendi and yet ng'ato to is, is, is, is succeeding gi wach gi wach wach pidho gwen kata pidho alot uh, it, there's also ni wamiyo wa luor wamiyo luor tije manie taonde nyathina tiyo oko an nyathina tiyo oko nyathina nyicha tiyo nairobi nyathina tiyo mombasa koro there's pride as a parent wan parents wan jonyuol wamiyo duong' tich ma oko but if you follow nyathina matiyo oko no samoro odak kata kama choo onge kama nitie mana iluongo nang'o flying toilet samoro odak kama kama it's better ni noduog odag dala odag kama ichikri mana e wi chieth Eka mondo ichop komachielo to lowo to weyo maber mabeyo dala. And so the question then is wan em wamiyo wapush nyithindo outside dhi dwarie tich oko dhi e kang'ano but also because nyithindo gi don't value tich mar lwedo manitie ot owe puothe negi puothe madala ma domiye cham domiye ang'o dokonye and in fact odak life ma in a fresh environment nikech odhi tiyo oko when there is actually nothing that is is um, serious mitimo oko kucha. The other thing mwatimo is also ni waketo sombwa mbele. Wan wan jomo somo. Somo ber, somo ok yot, somo tek, somo tek. It is good but it can also be bad. Bedo ni waketo mbele sombwa is good but can also be what? Be bad. So rieko mar obwongo mar Jaluo has been unmatched for generations and that one we know. Hey, what you giming'eyo ing'eyo. But it is can be bad in the sense that ka ok watiyo gi riekono to support the next generation of Joluo, not just my family. Kok watiyo gi riekono the way mami uwe example kako rie tiyo gi what they have to lift each other up as a community not as an individual family. Kok watiyo gi riekono to lift ourselves up as a community and to be where we are then rieko wano is actually slowly slowly dissipating oduono rieko wano duono kok watiyo kode to lift the next generation to rieko wano duono ma kisungu luongo no it is dissipating O- owuok od- odonjo e ginene ochalo gima donjo e lo malal the other is ni riekowa no ok nyal konyo anyuola kapo ni wan gi rieko mok nyal konyo anyuola then we are waiting a large part of it are wasting a large part of it sorry we are wasting it rieko mama an makonya kawango mama an me myself and me myself and i we are a lot of me myself and i

But that elitism, ka ok watiyogo, we are doing a disservice to it. And so what we are saying, ni for us to grow, nyaka wabi kanyakla, nyaka wati gi nyadhi in a way that is building the community us as a community, that is building the next generation of Joluo. Nyaka wa, wawere gi wach ich lit gi nyiego mok idwa neno dongruok mar nyawadu. Wabe nyaka wane ni kidongri to par chien mondo idhi dong chien. Nyaka wawe wach kerruok, nyaka wane how to be trusted. Trust is earned. Ok inyal chuno ng'ato, ok inyal chuno na trust. Trust you must earn. And we are asking you, Nuoma can be trusted. Can we come up and make sure ni

And we have a whole session on how your money will be used and we listen to it. Otherwise, thank you. We hope ni lweny mwachako mar development ni wabro goye kodu kanyakla. Erokamano.